atmaten tiyesmatin anda ma tellam ad nessuffem merḥba yes-wen. Daymen ad nkemmel deg umeslay-nneɣ ɣef lecɣal n ṛṛuḥ iqedsen i yexdem deg tejmaɛ neɣ deg ugraw amezwaru n widak n yinelmaden n Lmasiḥ. Lmasiḥ uqbel ad yili s igenwan, iweṣṣa inelmaden n tayla-s. Yenna-yas dakken ur tteffɣet ara si Yurcalim. Ad teqqimem dagi alamma yusa-d, iṣubb-d Rruḥ Iqedsen fell-awen. Ad nwali dakken Lmasiḥ ihegga inelmaden-is i wakken ad ččaren s Ṛṛuḥ Iqedsen. Ayɣer? Xaṭer iẓra dakken ma ulac Ṛṛuḥ Iqedsen deg-sen, atan ayen i walan deg Lmasiḥ, ayen i ẓran, Ayen i d-ɛacen yid-s ad yuɣal amzun kan d amezruy. Maca ma yella Rruḥ Iqedsen, anect-nni ad t-idiren, amezruy n Lmasiḥ mazal-it yid-sen. D ayen i yeǧǧan Lmasiḥ yenna-yasen tikkelt, Mi yella akken yedder neɣ mi yella akken yettɛic gar-asen, ini-as, Axir-awen ad ruḥeɣ, iwakken ad awen-d-yas. Umɛassi, Umwanes, ilan d rruḥ iqedsen. Dɣa deg lecɣal n Rebṣun, ixef wis-sin taṣeddart tamenzut, yenna-k-as n lɛid n wis wis xemsin, yeɛni wis xemsin mbeɛd lɛid n tfaska n izimer, mbeɛd tafaska n izimer. Tafaska n izimer, yemmut deg-s Lmasiḥ, yeqqim ṛebɛin yum yis-sen, yeɛni mbeɛd ɛecṛ ayyam. Mbeɛd tallukt-nni n Lmasiḥ, llan jemɛen akk deg yiwen n umkan. Nwali dakken inelmaden n Lmasiḥ mlalen deg yiwen n umkan, llan ddukklen, llan zdin Anda sɛan yiwen yeswi d akken ad rjun lɛahed neɣ la promesse areggem i d asen-ireggem Lmasiḥ yellan d tukci n Rruḥ Iqedsen. Lḥaǧa yelhan ay atmaten tisetmatin, deg wanmaden-agi imezwura n Lmasiḥ, d akken ttamnen ayen i d asen-d-yeqqar Lmasiḥ yernu ddukklen ɣef wanect-ik. Wa nwali mbeɛd d akken Ṛṛuḥ Iqedsen d tidet yerza-d fell-asen, Ṛṛuḥ Iqedsen yusa-d ɣur-sen, Ṛṛuḥ Iqedsen ikcem-d gar-asen, Ṛṛuḥ Iqedsen d netta i yebdan tameslayt. neɣ tamesgida tamenzut. D acu, tella yiwet n lḥaǧa, neɣ ma nezmer nini snat n tɣawsiwin, i wakken ad innekmal ccɣel-agi-nni, d akken yella liman d akken kra n tɣawsa kan neɣ tella lḥaǧa ad teḍru, inelmaden-nni Tḥeqqen ayɣer? Xaṭer ẓran ayen akk i t-yexdem Lmasiḥ. Qqimen yid-s tul tesnin d uzgen, ibeddel akk tudert-nsen, ibeddel akk tamuɣli-nsen, ibeddel akkit ttexmam n dayla-nsen, dɣa nnan dakken ilaq-aɣ ad neqqim yid-s i wakken ad aɣ-d-ittunefk Rruḥ Iqedsen. Twalaḍ a gma neɣ a wetma d akken Lmasiḥ ahat tesliḍ fell-as, teɣriḍ fell-as, tikwal teqqareḍ-as ahat d ṣṣeḥ mačči d ṣṣeḥ, ahat amdan-agi existe ur existe wara, lukan ad terǧuḍ neɣ ad tesɛuḍ liman d akken ahat ad d-yas Ṛṛuḥ Iqedsen. deg tudert-ik neɣ deg tudert-iw, iwakken ad ttwaxedmen lecɣal imeqqranen deg tudert-inek, daɣen deg tdukli. Tamesgida ilaq ad tili d tin yedduklen, iqeddacen n Sidi Ṛebbi ilaq ad dduklen, iwakken d tidet Ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi ad d-yas. D aya i ara d-nẓer. Ussan i d-iteddun, qqimet kan yid-neɣ, daymen ad nwali deg wawal n Sidi Ṛebbi lbarakat timeqqranin. Ur tettut ara daɣen tzemrem ad tabunim, tzemrem ad aɣ-d-tarum. Ǧeɛɛu lehna d talwit ɣer tikta nniḍen.